Salam hormatly adamlar, mähriban watandaşlar! Bu gün Premiere Pro programmamyzyň içiniň sazlamalary hemem bir kiçiräjik wideony içine alyp, nähili iş ýüzüne geçireris, nähili işläp başlamaly, şolar hakynda gürleşip geçeris. Ilki bilen sazlamalaryny şu ýerden başlaýas. Edit, Preferences, Auto Save. Meňkide sazlamalar dur. Ina bu ýeri her on minutdan dört ýüz gezek ýadynda saklaýar. Indi bu ýer näme edýär? Mysal üçin bir proýektimizi işläp başlanymyzda her on minutdan dört ýüz gezek öz ýadynda saklaýar. Dört ýüz gezek bize ýeterlik bolýar. Nähili uly iş işlesegem Indi mysal üçin bul nämede gowy kömek edýär? Işläp oturan ýagdaýymyzda her hili bir ýagdaý bolup biler. Tok açyp bilýär, şoňa meňzeş bir Windows-yň bir aşypkalary, näsazlyklary bolup bilýär. Şo ýagdaýda işläp oturan proýektimiz öçäýen ýagdaýynda-da Bar eden işimiz biderek bolmaz ýalak. Her on minutdan öz ýadynda saklap durýar. Mysal üçin, şu öçen mindinden sagat näçede işläp oturan bolsaňyz, şo öçen mindinden her on minut öň ýandakyny açyp, şo ýerden işläp başlamana, ýene täzeden işläp başlamak üçin mümkinçilik döredýär. Bu ýerini şeýle ýagdaýda goýýas. Indiki Media Case. Media Case bu ýerem her programmada bolşy ýaly öz artykmaç faýllaryny üýşürýän ýeri bolýar. Şo ýerini başgaçarak ýere geçirýär. Öz awtomatik ýagdaýda belleýän ýerem bolýar. O ýerini tapmak has kynrak bolýar. C diskimiziň içinde goýýar. Şoň üçin case faýlyny arsalajak bolan ýagdaýymyzda kösençlik bolmaz ýaly. Ana şu ýerden browse edýäs. Mysal üçin meňki ne E diskimde Common diýip belläp goýdum bir papkaň adyny. Ýöne bu papkany nirede goýsak, adyny üýtgetmeli, soň i ýerini hem üýtgetmeli. Ýerini, adyny üýtgetsek, o programmanyň içindäki ýeri hem üýtgär. Ýene C diskimiziň içine geçer. Şoň üçin şu ýerde belläp goýýas. Soň O, ýaňky diýşim ýalak, adyny, ýerini üýtgetmeli däl. Aşagynam şeýdýäs sen. Ediston içinde common diýip belläniňi dur ine. Aşaky ýer näme diýýär bu ýerde? Awtomatik ýagdaýda köne faýllarymyzy her 90 günden özi arassalap durýar. Awtomatik ýagdaýda her 90 günden. Ondan aşaky awtomatiki ýagdaýda 93 giga ýetende Özi pozýa. I aşakyda awtomatiki ýagdaýda pozma diýip belläp goýýas. Buny bärik belleýänimiziň sebäbi bularda-da goýanyň zyýany ýok. Şu ýagdaýa togsan üç giga ýetende ýa togsan günden özi awtomatiki ýagdaýda arassalap durýa. Buny buňa belleýänimiziň sebäbi her işi bolanymyzdan soň özümiz elle pozanymyz has gowy boljak ýaly meň üçin. Şoň üçin şu ýere belleýän men. Ol öz islegiňize bagly. Haýsysyna goýasyňyz gelse, goýup bilýäňiz. Indi bäri häzirlikçe bolýaýdyl şu ýerde. Şu sazlamalary etsek. Bärde OK diýýäs. Indi programmamyzyň içine bir haýsydyr bir wideony içine alýas. Proýektimiziň içinde Proýekt bölüminde boş ýerine iki gezek myşkaň çep knopkasy bilen bassak, kompýuterimiziň içine girýär. Şu ýerden mende şular ýalak bir wideo bar. İçine alýas şeýle. Indi içine nähili wideo alsak, şuň Öz göwrümine görä darožka açmak üçin bu wideoň üstünde sagyny basýas we New Sugenka from Clip diýen ýere basýas. Ine şonda bize şeýle darožka açyp berýär. Özi awtomatik ýagdaýda. O siz özüňize gerek razmeri bilýän bolsaňyz ille de açsaň bolýar. Ctrl na harpy basamyzda ne öňümizde şolar ýaly penjire açylar. Öz gerek razmeriňizi şu ýerden saýlap bilýäňiz. Bu ýerde her hili razmerler bar. Näme 80 pi 50 kadr 25 kadr 24 kadr Şeýle özüňiz saýlap bilýäňiz. Haýsy razmer gerek bolsa. Ýok nähili razmerde açjagyňyzy bilmeseňiz wideoň nähili razmerdedigini bil anyk bilmeýän bolsaňyz ne bu ýagda öz kömek edýär ýaňky diýşim ýaly wideoň üstünde sagyn basyp new sgynka from clip diýsek ene şular ýaly awtomatiki ýagdaýda daroşka açyp berýär size Indi siz täze açan ýagdaýyňyzda bu ýerler bular ýaly görünýän däldir sizde. Ynha. Sizde şular ýalyrak durandyr täze açylsa. Şu sazlamalar ýok. Ne bular şu ýerde durýar. Başdaky açylan sazlamalar şulara ýalyrak bolýar. Wideoň yzygiderli görünenoguna şu ýerde. Özümize işlemäne has rahat bolar ýalyk. Şu ýerine şeýle bassak. Ne bize wideoň yzygiderli görünýär. Bize işlemek üçin has amatlyrak bolýar. E, ýokarsyndaky ine gerek ýeriňizi sazlap ine şu ýerden beýlesi gerek däl, şu ýerden bärini çykarjak diýen ýagdaýyňyzda şo ýerlerini sazlap çykarmak üçin work area bar diýip ýer bar, ine şuňa bassak, ine Şular ýaly bize zat çykaryp berýär. Içiniň sazlamalaryny şu ýerden edil meňki ýaly göçürseňizem bolýar ine. Ine şujagaz ýerde darožkanyň adynyň gapdalynda üç sanjak çyzyjak bar. Ine şuňa basamyzda ine şu penjire çykýar. Ine bu ýerini şular ýaly edip goýýas. We soň ine aşakda açarjyň suraty bar. Muňa basamyzda bolsa ine bärlerem şular ýaly bolmaly. Meň öz sazlamalarym bu ýonuň siz öz işiňizi soň baýlaşdyrdygyňyzça geljekde ýene öwrenibermeli. Edil meň işim boýunça häzir saz meň öz sazlamalarym şular ýalyrak durýar. Edil häzirlikçe işlemänem size mümkinçilik döredýär. Näme şular ýaly edýär. Bu ýerde eger kompýuterimiziň ýagdaýy pesiräk bolsa, Wideony görende azajyk doňduryp zat edip haýalrak görkezse. Ine şu ýerden görkezijiligini sazlap bolýar häzir ine 1 dörde geçirsek has görnüş peselýär. Ine fulla goýsak. öz laýyk kaçestwasyny çykaryp bul öz işiňne golaýdan seretmek üçin golaýladyp daşlaşdyrýan klawiaturamyzdan goşmak bilen aýyrmak knopkasy Golaýladýar goşma knopka aýyrma knopkasam daşlaşdyrýar. Ine ha şular ýaly edýär. Indi mysal üçin biz şu ýerden ha wideony kesip arasyna bir effekt goýmak islesek. Ine şu ýerde effekt goýup kes bolýar. Şu ýerini kesmek islesek ine bu jogap Lezbiýan suratçygy. Ne kes beri. Aha şeýle. Soň ýene knopkan basýar. Ne videomyz ikä bölündi. Indi şu iki videoň arasyny isleseň başga video goý. Ýok. Ikisini birleşdirip arasyna bir effekt goýasyň gelse goýup bolýar şu ýerde. We ýok bärden kesjek däl diýseňne bir eden işiňizi yzyna gaýtarmak isleseňiz beýleki zatlardada bolşy ýaly kontrol z knopka ynha yzyna gaýtarýa ine şu ýerden kessek mysal üçin arasyna men bir effekt goýasym gelse ine bärden effekt bölümine geçýäs transition şu ýere basýas Bärde birnäçe effektler bar. Mysal üçin, şuny saýlaýyn. Şu effektiň üstünden çep mişgamyzyň çep knopkasy bilen alyp i basýasda goýberemizokda şeýle üstüne ýaňky kesen ýerimiň üstünde şeýle assak Ine bizden şular isleseň effekti çala eýläp belä füýşüreňde de bolýar. Mysal üçin klawiaturamyzdan shift knopkasyna basyp saklap Shift knopkasyna basyp saklaýarys. Ine, effektiň gapdaljygyna gelende şular ýaly şekile gelýär. Myşkamyzy i şeýdip uzaldyp bilýäris. Isleseň kiçeldip bilýäň. Ha, şular ýaly. A, indi mysal üçin maňa ine şu ýerden beýlesi gerek däl diýsek, Ene lezimizi alýas kesýäs. Maňa ene şulka arasy gerek däl diýseň ene ýene lezimizde dur. Ene bu ýerden hem kesýäsde myşka geçirip ene myşkaň çep knopkasyny gerek däl ýeriňde ýa-da kesen ýeriň içinde myşkaň çep knopkasyny basyp saklaýaňda goýbereňok. Ene şeýleje alsak üstüni. belleýär. Soň Delete knop klawiaturamyzdan Delete knopka basýas welin ine şu aralygy pozýar. Indi bu ikisiniň arasyny birleşdirjek bolsak arasyna bir boşluga bir gezek bassak ine şular ýaly bolýar i ýene Delete knopka basýas welin ine ikisini birleşdirýär. Indi nähili boldy? Ana, şular ýaly ýagdaýda bolýar. We arasyna ýene bir effekt goýýas. Ana, şeýleräk etjek. Ana. Indi şu ýerde biziň sesimiz arasyndaky sesimiz hem aýyrdyk bolýan. Bir-birine geçişi bir hilräk görünýär. Iki sany sesi birleşdirmek üçin bolsa Ctrl Shift D knopka basýas. Ýa arasyna birinji belleýäs. Kesen ýerimiziň arajygyna ynha şu ýagdaýda mişkamyz bilen nazaret şekil üýtgeýär. Mişkamyzyň çek knopkasy bilen bassak, ýa arajygy gyzarykjyk bellenýär. I mundan soň Ctrl Shift D knopka basýas. We Iki sesimizi mikserleýär. Garyp geçirýär bir-birine. Azajyk içine çekýär. Mysal üçin öz islegiňize görä sazlabermek. Ynha ýumşady. etjek işimizi edip bolanymyzdan soň indi şuny daşyna çykarmaly bolan ýagdaýymyzda nähili eksport etmeli? Indi biziň ýaňky şu ýokarsyndaky zadymyz ne? Bir wideoň haýsy aralygyny çykarasyň gelýär, şo ýerini belläp bolýar. Mysal üçin, şu ýerini alyp, şu ýerde goýsaň, şu ýagdaýda eksport etseň, wideoň diňe şu ýerine çenli eksport eder, bärilerini etmez. Ýok, çekip ine şular ýalyrak ýagdaýda galsa, mysal üçin, ine wideomyz şu ýerde gutarýar. Ynha. Ondan şulka aralyk boş bolup galar çykaran wideomyzy eksport edenimizden soň şu yzyndaky şulka aralyk bize garaňkylyk berer durar boş durar. Şoň üçin bäriki üns berip seretmeli ýerimiz esasy. Ynha. Wideomyzyň gutarýan ýeri. Şeýdip golaýlaşdyrýas we görýäs. Biz başyny görýäs. Başam şular ýaly gyny. Gökje ýerinden tutsaň özi süýşürip bolýar myşkaň çep knopkasy bilen. Aha. I bolanymyzdan soň kontrol M harpy basýas. Kontrol M harpy basanymyzda ne bize öňümizde şular ýaly sazlamalar çykýar. Indi nähili eksport etmeli? Ol her hili ýagdaýda öz islegiňize görä eksport edip bolýar. Ine ýokarda formatlar ýazylýar. Nähili format isleýän bolsaň, şo hili çykaryp bolýar. Standart format edil täzirlikçe şu mat köp wideoň çykarylyşy şular ýalyrak bolýar. H264-de goýýas. Formady. I aşaky prezendi. Basýas welin bärde-de her hili bize razmer hödürleýär. Nähili razmerde çykarasyň gelýär. Ine. I monitoryňyzda aşaky prezentler görünmese, mysal üçin şu ýere basaňyzokda ine haýsy neme myşkany haýsy setiriň üstünde goýsaňyz ýüzi gögerýändir. Mysal üçin, şu ýerdäkde goýup, hiç zada degemzokda, knop, o klawiaturadaky aşak bakýan strelkany bassak, ynha, bize aşagynam görkezýär. Ynha, şeýle süýşürip bilýäs. Ynha, aşakda kän başga-da razmerleri. Biz häzir, mysal üçin, HD müň segsen A ýigrimi bäşde. Ýok tapawudy ýok pi ýigrimi bäş de goýsaňdam goýsaňzam bolýa öz islegiňize görä haýsy razmer nähilek gerek bolsa şonam saýlaýaňyz maňa müň segsen pi HD müň segsen pi ýigrimi bäş de goýýas ynha şular ýaly ýagdaýda we aşagynda output name bar ine gögerip çyk durandyr bu ýere basýasda ynha Kompýuterimiziň içine girýär, nirä çykarasaňyz gelýär diýip soraýar wideony. Özümiz bir ýer belleýäs, mysal üçin, ýaňky meň wideom, içine alan wideomyň ýanyna çykarjak ýene, mysal üçin, adyny üýtgedýär, ikisi meňzeş bolmaz ýalak. Ine, şeýle ýazsa, mysal üçin, sahranit diýdik. Sahranit diýýäs we şu ýerde eksport diýip bar. Eksporta basýas. Nesip bolsa öňümizde ýene kän wideolar bolar. Intäk içinde öwrenmeli zadymyz gaty kän. Ýetişdigimden şular ýaly bölek-bölek ýagdaýda wideo düşürip goýaryn. Nähili soraglaryňyz bolsa, geçenki wideomda da aýdyşym ýaly, nähili soraglaryňyz bar bolsa, eger teswirde ýazyp bilýäňiz, kanalymyza agza boluň, paýlaşalyň. kömegim degendir diýip umyt edýän. Häzirlikçe sag boluň.